Wek gotî semînareke dî de û duho jî bi rastî nîşan de rûdaw ê derxê rûdaw jî ji her kesî re dernaxe bi rastî zimanekî weyî taybet haya û wilo bi rastî jî wilo tiştê wayî taybetî ecêb bi rûdaw haya yanî carna yek witara xwe ji wan re şênê û wilo ji te re tişt ser rast dike hew tê bije ne em nayê çima binivîsandî ev gota tiştê wayî taybet hana nîşandî ya înşallah îro sibe derxin.

Dîbaja, Bi rastî ev babet tevlî heve dirêj e, giring e, balkêş e, nizanim çilo û ji ku de dest pê bikim. Ya berçav ew e ku jin û jiyan bi hev ve girêdayîne. Û ava ber ez vê bêjim, mesela jinê mamoste bavê şîna jî qar kir, got,

Yan jî ew bi xwe sidûna konî sereke ye di civakê de. Ew bi xwe di serdemên gorî de hatiye nasîn wek xwedawend û hîn pûtolatên wê li gelek miletan, li gelek deveran yanî wek dibêjin peyda dibin. Jixwe hin dibêjin ku jin jiyan e. Yan jî ji jiyanê hatiye. Wisa jî jin, dayîke, zimana, perwerdeya, afirandina, efsaneye, binyade, koke, dibistane. Belê hatiye gotin ku jin nîvê civakê ye û şiva gelkî din jî dibêjin nîvê civaka din jî pê ve girêdar e. Belê hemû. Hemû. Teslîm. Bi her hawî. Bi her halî ez vê gavê karim bêjim ku jin di helbestê de roleke mezin standiye ku ew û xurist teve hatiye girêdan û pirê caran ew bi kaniya ava heyatê yan jî heyva çardehan yan jî roj û stêrkan û hemî tiştê naz û xweşiyên xuristê ve Hatiye dana berhevekirin û salixdan. Hewcelakê Hewcelakê ku navê helbestvanan bibêjim yên ku jinê roleke mezin di jiyana wan de wisa jî di helbesta wan de lîstî ye. Ango li ser cihekî berz û bilind di helbesta wan de rûniştiye.

Deriyê mala wê vekirî bû ji mîvanan re û wisa jî destekî wê bi landikê ve bû û yê din mijûlî şarestaniyê, çandeniyê, tendirustiyê, navtêdanê û hemî cûreyên dî yên çivakî bû ku ew bi xwe xeleke herî mezin bû di hemî cûreyên filiklor û mîtolojiya de dixwaz Dixwazim bêjim ku ta roja îro jî pir malbat hene bi navê jinê tên bilêvkirin. Malbata Fatimê, malbata Xezalê, malbata Pero, ez van malbata bi ra nas dikim. Xalê min bûn yanî ez zarokê wan nas dikim. Û li tara me jî li Qamişlo bi rastî firna Hesîne hebû. Navê firnê bi xwe firna Hesîne bû.

Goh dev jê berdin ew xatê ya. Xateyê pîrkan bû. Goh dev jê berdin xateyê ew tê. Ji bo lawê xwe Silêman hatiye. A mesela tê xuyakirin ku pîrekê bi rastî roleke giring di jiyana me destan de bû. Lê wilo têbîniyeke mezin di vî mîlî de tê bîra min ku jina kurd radestî veqas tiştan bû lê ji evînê mehrûm bû.

Wek me got jin bi qasî ku alîkar bû di hemîn milê jiyanê de wisa jî alîkar bû di milê wêje û nivîs û edebiyatê de. Çi helbest, çi roman, ti coreyên huner yên din muzîk, wênekêşî û tedawî. Û eger çiqa hindik bin jî wek jimar di vî warî de lê bi rola zengînkirina peyman e. Pêmayên çanda kurdî rabûna û ew dilsozî û hesê mirovatiyê yên kûr di dana çandin û li ber ava wan hestê nazik, evîn, azadî weke vî nasnama kurdî şîn hat. Vêca Mizgîn Hesk û helbestvana me ku niha em li ber agirê la leşa wê xwe germ dikin, yek ji van gulçîçekên ku helbesta kurdî di nêv pelên xwe de parastiye. Her wiha bi roleke xuya û balkêş li biyaniyê, li penaberiyê, li diasporayê rabûye û hîn jî radibê û berdewam e. Ew bi xwe wek jineke kurd xwedî kedeke cîwaz e di vî warî de. Bi rastî wek we jî amaje pê kir, bêhtirî dozdeh pirtûkên wê yê çapkirî hene. Nizanim wa navê va pirtûkan e ku em ku ez ê bêjim, Tîpên evînê, Asoyek tijî endeko, di nav henasên kovanan de li ber Pala welatekî birîndar diherikî, Ristek Lala ber bi werzê hezkirinê ve rêgehên keskîn ji bexçika jiyanê, nexşeya rewanê bêdengiyê, surperiya zîvê sihrdar, ji ferhenga lêgerînê, pişkojên bironiya mest.

Yeqîn tayekî veşartî helbesa mizgîn û awazên aramê tîkran beve girê dide. Ew jê qêrîn e ku ji binê bîra Wanê kurdewariyê difore. Ya jê rastî ye ku ji dilê Wanî nazik dertê. Ku dibe ewr û baran tak û tovê jiyana mirovatiyê li ber wan avahiyên bilind yên Amedê yan li wan şikartên deşta Dihokê yan jî li ser qelaçên Hilîlîkê her wisa li pêşiya bêderên Şilomiyê kesk û sor û zer û şîn dibe. Jixwe navê dîwana çara li ber pala welatekî birîndar diherikim. Ev nav bi xwe helbesteke bi serê xwe ye. Bi rastî jî wilo nûza navekî balkêş e wilo mir li ber pala welatekî birîndar diherikim. Ev nav bi xwe helbesteke bi serê xwe ye. Ji wan helbestên kevinî resena ku berê bi tîhtên zêrîn, bi kabê ve dihatin deleqandin. Çilo Yilmazgonê di filmê xwe de Yol a Gorê de Kurdistanek ser duê arma xwe ya ku çikan tîne berfê de nîşanî temaşevarên xwe dikir. Her wisa helbestvana ma Mizgîn hes ku xwînerê xwe bi welatê xwe ve bi rengekî xweberg girê dide. Dixwazim bêjim ku Mizgîn jî wek ma tevan xwe hînî zimanê Kurdî kiriye ku ji xwe di heyamê me de beriya sî salî, Mamoste Elwan jî ji xwe re moje pê kir. Beriya te ev tişt hemî hînkirina zimanê kurdî qedexe bû û dewletê jî bi rastî cezayekî mezin dida yê ku bi zimanê kurdî mijûl dibû. Bi rastî dikarim bêjim tenha jî. Çend ferhengê me hene û her ferhengek bi rengekî ye. Caran ji xwe yek tenê got wele tu tişkî dixwazî, tişkî dî didî ye te, ne dûr ne. Bi rastî jî caran ez wilo dibêjim, ez dibêjim di vî warê mesela ziman de em gune ne. Yanî yanî tenha ke jî hinek jî me dibêjin tî bê me bi xwe, tî bê zimanê kurmanjî, hinek dibêjin sî û yek in û vê dawiyê ziravê çilo kirine sî û çar, Osman Sebrî jî kirine sî û heft û heta niha jî gelek caran ez posta nivisênim.

Ez nizanim ev ev ev gotin pêve ye ne pêve ye ev yanî yanî ne ji ber hebûnekê hatî ev ev ji tiştî me tune bû ana heke ereb bin heke riman bin li zanîngehê wa hene çin edebiyata xwe dixwênin di hê me tiştek tune wek gotî em em xwe bi xwe caran em tiştan dinusên em em dirêj kir zimanê helbest sê li nik mizgîn hesko bi rastî wilo